kurenewa matracks aya so fiti tambogara kuda kubayasiya but pane zvimwe zvatakwanise kuita hatina mbova atakurwa matracks i started using brown clear 1988 when i finished my o level 1988 That's when I started. Eh, through taiona vamwe vachizviita ramotari gatingotsaya timboona kuti chii chavanenge vachinyatsonzwa kana varova matraki tingozoona vamwe vachizviitawo saka fa tangotedzerawo fa tangopindawo muchino industry yacho enye brongo inonetsa muno mucommunity e, nekuti vanhu vanotora brongo vacho vawandisa saka dambudziko rinoitika nderekuti vanhu vanorova brongo avo kana vachinge vatanga kuda kurova havazomboregedzi kuda vanoda kuramba vachirova zvoti nyange asina mari zvakaoma find kuti vanopesira vakutora midziyo yemumba imweyo vachitengesa e, nekuita kuba zvimwe zvinhu mumaraini umu kuti vangowana mari yekuita se yekutenga burongo iroro zvambotira akaisiya but ah, zvakaramba zvegore
i stopped for six months but i returned back to the sin again because if i don't take it i will be thinking something which is not good to me but if i take it i will feel happy you know what i mean mm, eh brongo nini ndakadzinwa ndino ndinoreacta boo ndinenge ndakasimba kana ndisina kunwa musoro wangu unenge uchitema ndokwanisa kuita week zvekuti ndotokwanisa kutonzi orima apa ndotadza kutorima nekuti ndinge ndisina kunwa ndinge ndisina kusimba saka ndotokwanisa kutoti ndotokwanisa kutoti ndakadzotodzimwa bhurungu idzodzo ndokuti ndiwane pawa kuti ndisimbe pawa miri wangu chinhu chinongonikipa ndiite se nditewo low handizoite kana zvinhu zvaya zvekupenga kunetsa nevanhu chinhu chinongonditsikamisa ndakatombobatwa ndichitodzinwa ndakatoendeswa kumapurisa taendeswa kumapurisa ndabva ndatonzi handi wadzitenga purungu idzodzi natoenda navo ndabva ndato ndobva ndatoenda navo kundotora munhu anga nditengesera purungu idzodzo aa ndikatosungwa ah, kunorohwa kupolisi kokoko ah. Kubatwawo nadzo broko dzacho makutorerwa futi wakunzi handi unotaridza kwaita se watenga. Problem iripo ndeyekuti fact point which is there iri kunyaso ripo chero chero yekuti hatina zvekuita saka unonge wati vandotaridza kuti mutsiri ame kana kuti five dollars yekuti five dollars imboendisai kuchikayo vari kune zvakandi even manage hapana

or bacon if i ask you my sister makapedzera kudya bacon rini so what are we doing tikuitei
nekuti vazhinji vacho vanenge vasingaenda kumabasa vashandi asi brongo racho vanenge vachirida fani kuti nemari yacho inenge ichitengwa brongo racho inenge yakatowandisisa saka ndodambudziko ratiri kuona muno mucommunity eh, nenyaya yebrongo
in the morning I wake up at 6 a.m. Mm. I go somewhere ndaenda ndinotsvaka mpanje chedu chedu mm. dze 25 cents hanzi hakusina dzakunzi 50 cents mm. vanoenda zvoti ndoda kuyambirawo kune avo vanenge vachinwa brongo kuti vasanwe brongo nekuti brongo dzinoungana mudumbu dzinogara mudumbu ofiti ichi chinokoza drowsiness nightmares slow reaction zvekuti munhu akataura newe kana ataura chinhu izvezvi unoreact after kana 5 to 10 minutes ndopaona zvekuti munhu ataura chakati but iwe usina kuzvita sei Kuzvibata panguva iyoyo.
Ndikaputa mbanje ndikanwa nyangu kachasu ndichazvita basa rinorwadza manje. Ndinozodikitira manje. Mm. Mapodzi ese anenge aita se achivhurika. Haina na effect. Haina. Handina. Haa chero mai vangu chero vanotoziva kuti handina.
unofanira kunwa mukaka tii ndo zvinhu zvokuti unokwanisa kumbozviti dzimbobuda mbichana but hadzibude hadzo dzese zvadzo nekuita basa rihadhi tisikuita
nokuti mushonga zvinenge zvakutoshotesa mushonga wekuti mumwe munhu abatsirike e, tikada kutarisa pahealth pa wise iye munhu eye anenge achikwadza utano hwake nokuti anenge achitora overdose yemushonga iwoyo inenge fanira kuti utorwe teaspoon eh, iye anobva aita kekutokutura kari kabhodhoro kese kakadaro eh, mumwe munhu murwere otopesira atoshaya mushonga iwoyo unokwanisa kuti umubatsire saka zvinodhaka takamboita tichimbozvisiya eh, zvinenge zvinobatsira community nedevelopment yecommunity nenyika zvese
I just want to stop using the drug because it's not good for me.
Eh, zvandokwanisa kuyambira kune avo vanomwa brongo ndoti brongo hadzina kunaka dzakaipa chinhu chekuti chinge chichigara mudumbu maunenge usingaoni kuti chii chikuitika mudumbu imomo zvekuti wakatomwa dzakanyanyowanda stereki haukwanise kulasta nguva yakareba
pakawanawo vanokwanisa kuita maawareness eh, against drug abuse eh, poitawo mamwewo maorganizations anouya mucommunity achibatsira for rehab kuvanhu vari vagara vachitora kuitira kuti ndichiitira kuti tipe pakaitwa maawareness campaigns eh, zvinobatsira e, vasati vatanga kuti vasati tozombopinda imomo mazviri nekuti vanenge vachiziva kunakwa nekuipa kwazvo kunyanya saka ufuchi anenge akutoziva kuti ah, izvi izvi zviku eh, handifanira kuti ndipindire pazviri senge tikavabata vachiri vadiki eh, zvinotibatsira pakuti macrimes ekuti vanotanga vachitora vari mumba anenge ari mashoma nekuti akatanga achitora ari mumba achapesera abuda kunze During the making of this film, I learned that drug abuse in Zimbabwe is leading to a generation being destroyed. I felt it important to hear the advice of medical doctors and nurses, but no one wanted to be filmed. Although the use of